עפעס א אינגעלע האט געראטעוועט א כולל, א גרויסן כולל, ווי אזוי? ווייל א אינגעלע האט געזאגט זיין מאמע דארטן אויף עפעס א זיפ אז ס'איז געווען גאר גוט, איר הערט א מעשה? און זי און די מאמע געווארן ממש מורא'דיג, ווי די מאן האט געזען וואס איז געווארן, זאגט זי, האט איר מחיה געווען, האט ער זיך געכאפט דער מאן, ער לערנט אין כולל, און אין כולל, ער לערנט שוין לאנג אין כולל, דער אשכול האט נאר זיבעציגער ערפאלג, א חוץ לראות מאכן געלט מיט דאס, און זיך געכאפט, ער רעדט שוין לאמיר זאגן אויך א גוט ווארט,

וואס איז דאס? נעמען אנדערע קולות, זיכער אנדערע קולות, יא זיכער די זיבעציגער קען שוין נישט פארן, קען נישט, אבער די האסט מיר געגעבן אזא פליק אריין, די אדם נ ט האסט מיר געגעבן דעם גוט ווארט, בקיצור איך מאך מיט די לעין, איך קען שוין נישט פארן אנעם אפעם טעלעפאן, איז האב איך געהאט דארטן רשימה אינעם.

גוט, איז דער פאל שכטן מיר. די צווייטע ציפער איז דאך ווייל דו האסט נישט געזאגט קיין גוט ווארט, ושילח את הציבור אחרי אלטן אסור, די גייסט זאגן א גוט ווארט, די גיי מאך פאסט אפעטיט, גיי רעד עפעס גוטע ווערטער. ווער ס'געדענקט, די גמרא זאגט אז די ציפער וואס מ'האט ארויסגעשיקט אלטן אסור, ס'מותר באכילה, ס'מותר באכילה. זאגט די גמרא וואס איז די ראיה אז ס'איז מותר באכילה? זאגט די גמרא ווייל לא אמרו תורה שלח לתקלה, איינער טרעפט די ציפור ער ווייסט נישט אז ס'איז די משולחת, ער ווייסט נישט אז דאס איז די משולח, און ממילא קומט ארויס ס'האט ארויסקומען א מכשול, קען דאך נישט זיין די תורה הקדושה וואס זאגט שלח לתקלה איז א ראיה אז די ציפור איז מותר, יא האט ער געזאגט אז די ציפור א חיה איז ווייל דו האסט נישט געזאגט קיין גוט ווארט, אבער שטענדיג וואס טוט זיך דא פארוואס זאגט מען נישט קיין גוט ווארט? ווייל אונז דאך אלע ערליכע אידן און האבן מורא.

מען דארף אויף דעם מסביר זיין, יעדער איינער ווייסט פאר זיך א גוט ווארט ווי ער זיך מחיה, ווי ס'איז מחזק, אויף יענעם פארשטייט ער עס נישט, פארשטייסט, אויף יענעם דארף ער א היתר פון א רב, ס'וועט נישט ארויסקומען קיין תקלה. דערציילט ער מיר, זאך הרב ניישלאס דערציילט, א דיין אין בית שמש, ער האט געהיימט רבי חיים ברין אין די גאס,

איז די יעדע וועד ווען עס איז געווען א שבע ברכות א ברכה האט מען געמאכט א וועד די וועד האט געמאכט א שבע ברכות נאר יעדע חתן און מ'האט געברענגט א דרשן צו רעדן גערעדט שבחים און מ'האט אנגעהויבן צו רעדן שבחים אויפן חתן וואס איז יא געשטויגן וואס איז נישט געפלויגן וואס דער חלום האט וואס דער חתן האט נישט גע'חלומ'ט קיינמאל צו זיין ש און אריינגעהאט צוויי ערליכע בחורים אריינגעהאט צו רב חאצקל אייבערשטען טוהן זיך נישט דארפן עס אפשטעלן. צחוק איז שמועס. עס נישט דארפן אפשטעלן די דרשנים וואס האט רבי חאצקל לייבערשטאהן זי ע געזאגט די דברים תולעת המכרסמת אין אונזער דור איז די ווארים מען פארגינט נישט יענעם א גוט ווארט איינמאל מען קען עס פורץ זאמעלט עס אויך אויף רחם גיי זאג עס זיי זיי אמת'דיג אין ישיבה מען דארף זיין אמת'דיג זאגט די גמרא קל אצינד בחסידות נישט קוקן דא וויל ער זיין א אמת'דיגער פארשטייסט. זאגט צו זאגט דער קדוש זאגט רבותי די צווייטע ציפער איז געקענט קענען זאגן א גוט ווארט צו פונקט ווי לשון הרע פחד פחדים כמדו עונשי ואשר מיני פשעי מ'זעהט נישט היינט וויפיל בחורים מ'האט געקענט ראטעווען מרעידת שחר זאל זיי האבן דעם גוט ווארט מ'זעהט דאך עס בפועל בפועל ממש.

פרישע לייבעלע, און דער לייב האט אויך געכאפט אצינדער עפעס אזא קאנקורענץ, עפעס א הויכע לייבעלע, לא עליני, עפעס א לא עליני. בקיצור, מ'האט געמאכט א כינוס חירום, א אסיפת חירום, פון די אלע בהמות חיות, און בראש השולחן איז געזעצן די שיעל די פיקס מיטן לייב. וואס טוט מען דא מיט דעם נייעם נייעם לייב'ל דא? וואס טוט מען דא? האט דער פוקס געזאגט פאר'ן לייב, גיב מיר רשות, איך וועל מאכן סדר. מיין לייב, נו אדרבה. און בום בום, וואס האט די שיעול גענומען? די שיעול האט גענומען אפאר שטיין דא און אנגעהויבן צו וואקסן, ווארפן אויפ'ן חמור. האט זיך אנגעהויבן צו צענייען חמור און אויער, בום בום! האט מען גלייך געכאפט אסאך חמור, און דער לייב האט אים גלייך פארמאכט און אים א גאל של עצמות. זאגן די בעלי מוסר אז דרך אמו ווען דו שווייגסט און דו מאכסט נישט וואף וואף וואף וואלט מען דאך נישט געכאפט וואס איז געווען ברומו של עולם. ווען דו שווייגסט ווען? ווען דו האסט געכאפט די שטיינער? ווען דו האסט געכאפט די שטיינער ווען דו שווייגסט וואס איז געבליבן ברומו של עולם? זאגסט איר תורת המצורע ותורת המוציא שאמר על פיך הוי המושל מזל לעיני ישראל זאגסט איר תורת המצורע. ווען דו שווייגסט ווען ווען ער זיך כאפט די שטיינער האסט דיך קענען דרייען ברומו של עולם ווי די מאמר החכם ל ל אביסל איז נישט לאדענען אסאך ער פלעגט זאגן רבי יענקעלע גאלענסקי אזא שטייגער האט זיך ער פריער דערציילט פון ר' מענדל פוטערפאס ער פלעגט דערציילן אזוי אז ווען ער האט געלערנט אלס בחור איז געווען אזא זאך. עס איז נאך דא עד היום אין די ישיבות מפעל תומכי תורה פאר מלבישים פאר פאר אור המבוכים, און מ'האט איוואלט ער זאל זיין גבאי אין ישיבה, גבאי אויף מפעל תומכי תורה, ער האט געז דערציילט רבי יאנקעלע אז ער האט מורא געהאט ס'וועט אים אוועק נעמען פון לערנען, און איז אריין געגאנגען פרעגן דעם חפץ חיים וואס צו טוהן, האט חפץ חיים געזאגט העלפן פאר אידן שטערט נישט צו לערנען, ס'העלפט נאך צו לערנען. חלילה וחס שרייבט נישט אזוי, נאר ער האט אים געזאגט ס'איז טאקע צו מאכן נאר אין אזעלכע זמנים, פרייטאג נאכמיטאג, אין זמנים וואס ס'האט נישט מיט לערנען, געזאגט און צוגעגעבן דעמאלט צו טון. ער האט געטון, דערציילט ר' יענקעלע, אז ווען אין די עיקר ארבעט ער איז געווארן גבאי פון דעם מתת האט עס געהייסן, מפעל תומכי תורה שטערס, ווען אין די עיקר ארבעט זערע פירער פירער האט ער זיך צוגערעדט א רשימה ווי מ'גייט ארויף, צו וואסערע גבירים מ'גייט ארויף, ער האט געדאמפט נעץ, נאכן נעץ איז ער ארויפגעגאנגען גלייך צו עפעס א גרויסע גביר, וויסטע געט, אבער דער גביר, ער איז שוין אלט געווארן, איז געווען אונטן, די קינדער זיינע, וואס האבן אכטונג געגעבן, זענען נישט ארויפגעגאנגען צוויי מאל, האבן געהאלטן אין איין אכטונג געבן מען זאל נישט ארויפגיין צוויי מאל, ש. בקיצור, רבי יענקעלע איז דארטן געקומען, ער גייט ארויף, און איז ארויף, דער גביר האט אים געגעבן צוויי טויזנט רובל. שוין און עס זינען צו שוין. ער האט געזאגט רבי יענקל איך האב דאך געוויסט אז נאכאמאל קען איך דאך דא נישט קומען האב איך פארגעסן באהאלטן א שירעם כאילו פארגעסן איבערגעלאזט א שירעם פארגעסן א שירעם שוין איך האב געענדיגט די גאנצע סיבוב און גאנץ ראדין און גאנצן דאס געענדיגט גאנ פארן נאכט ס'איז עולם שוין געזעצן אין משתה אריין בין איך ארויפגעלאפן נאכאמאל צו נעמען גביר איך גיי אונטן איז אונטן די קינדער געזאגט דו ביסט שוין געווען דו ביסט געווען דארט דו גייסט דאך נישט נאכאמאל

ולא היו של ציפורי, נו? נו? נאכל ולא היו של ציפורי, און ווי האט ער געזאגט, מאן בועט סאמר לחי, מאן בועט סאמר לחי, מאן בועט סאמר לחי, ער האט געזאגט רבינו בטרקלינא, און האט אים געבעטן גיב מיר סם חיים. האט ער געזאגט, נע, דו דארפסט עס נישט האבן. בקיצור האט ער אתר'לע האט אים געמוטשעט, האט אים ארדענט אין די תהלים אין ישכ אבות חיים אויבן אויף טאג, וואס האט ער געזאגט רבי ינאי, אמר רבי ינאי כל ימיו איז ער קורא את הפסוק הזה, מכח זה ולא ידעתי עד היכן פשוט הוא. אויף שלמה המלך מחזיר שום אפי' ולשונו שום צרות נפשי. אין ישכ אבות חיים זאגט מען א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט א, פארוואס שטייט דא אין מדרש רויכל, אבער די זעלבע זאך אין די גמרא אין עבודה זרה, עבודה זרה יט, אויך א איך רויכל, וואס איך רויכל? איז רויכל, נפקא מינה צו ער איז א רויכל צו א בעקער צו א שניידער, וואס איז די רויכל? ס'איז א רויכל, וואס איז א רויכל? א רויכל מחזר בעיירות, ער קומט, ער קומט דאך פארקויפן, ער פארקויפט, ער איז א א פאר שעה אין ירושלים, א פאר שעה אין אין ביתר, א פאר שעה אין בית שמש, און ממילא ער לאזט אפ דעם פלאץ, אים קען מען נישט צאלן בהקפה, מיר מוזן צאלן מיט מזומנים. זעט איר די גמרא דערציילט אויך אויך דאס וויסן אויף דעם צאלט מען נישט ביי קווין צאלט אויף די וועלט סיי אויף לשון הרע און סיי אויף איינהאלטן פון לשון הרע קריגסטו שכר אויף די וועלט אויף איינהאלטן לשון הרע קריגסטו שכר אויף די וועלט חלילה וחס א עונש אויף די וועלט איר ווייסט די ירושלמי זאגט פונקט זאגן מיר יעדן טאג אלה דברים שלא מוחל פאר עשיהם ואני מזהיר כעין קרן שלא יהיה לעולם הבא די גאנצע רשימה און שפעטער תלמוד תורה כנגד כולם די זעלביגע זאך שטייט אין ירושלמי הרבה דברים

עד כדי כך רבי ז זלמן מעלצער ביי די מסקנה אויף עיקר דין אין לשון הרע שרייבט ער דארטן א שטארקע דרך ער זאגט אז אז אלע פרעגן אז ווען פרעגט מיין בויל איז מוז מען סמא דחיי דער רויכל האט געפרעגט ווער וויל קויפן סמא דחיי און רבי יונה האט אים געמוטשעט זאגט ער דו דארפסט עס נישט האבן ביז רבי יונה האט אים געמוטשעט האט אים האט אים באוויזן מי ישאר ברכות חיים אויב לא עס טוב האט רבי יונה געזאגט כל יומא איז קורא את המקרא הזה ולא ידעתי עדיכם פשוטי. זאגט ער האט ער געזאגט געשרייבט דארט מבשר זלמן רבי ינאי האט נישט פארשטאנען אלע פרעגן רבי ינאי האט נישט פארשטאנען וואס ער האט פארשטאנען זאגט ער אז רבי ינאי אונז ווייס מיר נארמאל האט נאר פארשטאנען אז לשון הרע איז סם המוות און עס רעדט נישט קיין לשון הרע היט דיך היט זיך פון צרות ער היט זיך פשוט אפ פון צרות אזוי דא אינעם אבער איך האב קיינמאל נישט געלערנט פשט פון איך היט זיך אפ פון א לשון הרע איך האב זיך איינגעהאלטן א לשון הרע קריג איך א מתנה לעבן דאס האב איך קיינמאל נישט פארשטאנען. כ'האב נאר פארשטאנען מען האלט זיך אפ פון צרות, אבער הער איך ווי מיין בוילער איז מסמא די חיה, טאטש מען האלט זיך איין ווי נאשונא כמעט און דער נאך יארן, דאס האב איך נישט אז דאס האט רבי אהרן זצוקל אויסער כל אומה איצא קוראת המקרא הזה לא ידעת עד היכן מקרא פשוט. ער זאגט אפילו אז אונז ווייס מיר שטענדיג ישוב בנים לא יעבור עבירה נישט נאר שכר כעושה מצוה, בסדר אבער מען דארף צו מאריך ימים זיין דארף מען תורה און מצוות, פון איינהאלטן א לשון הרע יא דאס איז געווען דא דער חידוש אז פון איינהאלטן לשון הרע קריגט מען מתנה לעבן. יא, לאמיר טון אין דעם. דאס איז אלץ רבותי, מענטש, איך האב אמאל געהערט ר' חיים קנייבסקי, ער האט געזאגט דעם גאנצן, דער זאגט דער דובנער מגיד האט געזאגט, דער דובנער מגיד, אויף דעם מדרש שייך אויך ל ע, ווען מען חזר'ט ביי יורו של ציפורי, און ער האט געפרעגט מיין בויער מוז מען סמדר חיים, ער האט געפרעגט דארטן אפאר קשיות און געשניטן ווייל ער איז א שארפע ווארט, ער זאגט א. די קאץ האט אלע פראגן און די ערשטע זאך וואס מען האט געפרעגט וואס איז אויפגעקומען איצט איז געווען א רויכל צו עפעס אנדערש וואס דארפסטו זאגן א רויכל וואס איז אינטערעסאנט וואס איז געווען צו א בעקער צו א שניידער און ווייטער רבי ינאי בעט אים איך וויל בשר מן החי האט אים נע דו דארפסט דאס נישט האבן. די ביסט יאפס נישט האבן, זאל זיין די גרעסטע תנא, די גרעסטע צדיק הדור, ער דארף נישט האבן קיין פסוק אין תהילים? בין איך חפץ חיים? וואס הייסט דו דארפסט עס נישט האבן? און שפעטער האט ער געפרעגט דאך וואס אלע פרעגן, רבי ינא האט באוויזן, ער האט געמוטשעט רבי ינא, רבי ינא באוויזן דעם, האט דער יענער באוויזן, דער רויכל באוויזן פאר רבי ינא דעם פסוק, בין איך חפץ חיים? האט רבי ינא געזאגט כל ימיו איז ער קורא את הפרי מקרא הזה ולא ידעת עד היכן פשט די, רבי ינא האט נישט פארשטאנען וואס דער רויכל האט פארשטאנען. אבי אנ האט ער געזאגט א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט א זאגט אז למשל איינער איז אמאל אריינגעגאנגען צו א דאקטאר האט געפילט די הארץ לא עלינו לא עלינו האט געפילט די הארץ און דער דאקטאר האט געמאכט א עקא א בדיקה אויפן הארץ א עקא ג און אלע בדיקות און שפעטער איז די דאקטאר געזאגט וואס איז אלץ נאך א הארץ אטאק ווי אלץ נאך א הארץ אטאק און די בוק זייט אים אן צו זאגן ריכטיג ביסט א צוקאכטער ביסט א קאסן ביסט נישט גוט ס'איז נישט געזונט. ס'איז נישט געזונט ביסט אויפהער מיט די כעס כל הכעוס כל מענה כגון אויב שולטים בו און די סיטוט דאס נישט אינטערעסירן אפילו די פארדינסט גארנישט אין די געשעפט קעגן אים ווער פארקדינט יא זיי נישט מקנא ווייל זאלסט וויסן די כעס מיט די קנאה איז מקצר ימים און ס'ממלא די הארץ מחובות כל הכעוס כל מענה כגון אויב שולטים בו ואב רומ ז האט דער פאציענט געזאגט פארן דאקטאר. נו נו, איך בין געקומען צו דיר אלס מוסר זאגער? אלס מוסר זאגער האב איך וואו צו גיין, נו. איך בין געקומען צו דיר אלס דאקטער, קענסט געבן א מעדיצין גוט, דו גיב מיר נישטא קיין מוסר אויף כעס מיט קנאה. האט אים דער דאקטער זאגט דו צודרייטער, דו איך רעד צו דיר אלס מוסר זאגער? איך רעד צו דיר אלס דאקטער, אויב דו האלטסט יעצט נאך א הארץ אטאקע, דו ווילסט מיר פירזען די אנדערע וואך נאך נאך א הארץ אטאקע, זיי ממשיך מיט דיינע דרכים כעס און קנאה, וואס דו ווילסט נישט, ס'עסט דיר אויף די הארץ, עס איז מקצר ימים. הער אויף מיט דעם הוגהקט! פילט א מורא'דיגע ווארט, זאגט ער, דאס זאגט דיר חזל, א איר רויכל! וואס הייסט רויכל? חזל זאגן דיר, נישט געווען קיין מוסר זאגער, א רויכל איז טאקע פארקויפט פון בית מרקחת, פון אפותייק פארקויפט ער מעדעצינען, טאבלעטן, פונקט דא אפטאלגין, אקאמאל, מיט אנטיביוטיק, האט ער געזאגט, איך האב א טבעות'דיגע וואס איז מאריך ימים! דאס האט רבינו נישט געפיט, נישט פארשטאנען. ווי דאס איז דא א טאבלעט וואס קען מאריך ימים זיין? דאס טייטש סאמע די חיה, ס'איז א טאבלעט וואס מאריך ימים. האט ער ארויסגענומען, האט רבי ינאי אים געמוטשעט, האט ער אים געזאגט דו דארפסט עס נישט, האט ער געפרעגט פארוואס דארפסטו עס נישט, וואס הייסט א תנא דארף נישט האבן קיין פסק, האט ער געזאגט דו דארפסט נישט ווייל דו איז די צינג מבחינה רוחנית, איך זאג פון בית מרקחת, פון א פערמעסי, וויאזוי זאגט מען א פערמעסי, פון בית מרקחת, אפטייק. האט רבי ירמיה געזאגט אויף דעם כל ימי קוראיתי אויסער קוראיתי המקרא הזה ולא ידעתי עד היכן און פשוט איך האב שטענדיג געהאלטן אז למצוא לשון המערות א סגולה אויף אריכות ימים א סגולה אויך האב נישט געוויסט אז ס'איז א טבע וואס די אייבישטער האט אריין געלייגט פונקט ווי אויף תלגין נעמט אראפ פיץ פונקט ווי אויף תלגין נעמט אוועק כאבים אויך האב נישט געוויסט אז די אייבישטער האט עס אריין געלייגט ממש אין טבע אז דאס איז מאריך ימים דאס האב איך נישט געוויסט און די פאר שטייט רחל ס'איז א טבע'דיגע זאך.

און שרייבט דער חפץ חיים אויף דעם ובאמת לפלא היא בעיני, ס'איז ביי מיר א פלא, מענטשן לויפן סגולות מיט ברכות מיט הבטחות אויף פרנסה, זאגט ער וואס וועט דאס אלץ העלפן אז דו האסט א ארער וואס גאנץ כלל ישראל האט געזאגט ארער מכה רעיו בסוסו ואני כל העם מאמרי אמן, וואס קען דיר העלפן די אלע ברכות, זאגט ער איך בין דער מייעץ, הער אויף צו בעטן ברכות, הער אויף צו קאמאנדען ווען אזויפיל סגולות מיט הבטחות מיט האלט זיך איין פון די רען לשון הרע, זאגט ער די גמרא זאגט דאך אז די אלע עריות האט זיך פריער אנגעהויבן מיט א ברוך ברוך עד שלא יקרה א איבה סוסא, עס טוהן א ברוך מפי הגבורה אשר עונה כל העמים המה, וואס דארפסטו עפעס מער פון דעם? זאגט ער, עס איז אביסל שארף, ומה יועילו להם כל הסגולות והברכות אם חס ושלום יהיה נרגל בזה החטא של לשון הרע ורכילות הרי יש על זה אורי אור מפירש בתורה אורי אור מקריא היה בסוסו ואומרים חזל אורי אור בוי כלולא בוי נידי וזה לא יוצא מפי שאחד כי אם בהסכם כל ישראל בצירוף הכהנים הלווים כנסיב וקרוב הרי אם החל אש פורס ה' בסדר אלפים ברוחות אם החל אש פורס ה' ואם היו שומעים לדברי לחפץ חיים היו עושים מייעץ להם יוצא שאיש מרצון בזהירות יזהר מזה החטא פון לשון הרע בפרט מלעשות בפועל ממש רע לחברו מעיין גזל חמץ ועינויים וכיוצא בזה.

ר' סידורי גימטריא דרײַ צוויי הונדערט זיבעציק רא, חסל סידור ביז סטענדינג אן ע ר פסח און וואכטינג אויפן צימעס חסל סידור די עצה פסח מ'זינגט דאך א חקליצע פלעגט וויינען מ'האט צדיקים האבן געוויינט ווען מ'זאגט מ'האט געגעסן די כרפס מ'זאגט מ'מאכט א בורא פרי אדמה מ'האט אינזינען צו פטר'ן די מרא, זאגט מרא גמטריא מרבז, כרפס דאך שטייף איז כלל ראשון פ' סוגר, און דאס האט מען זינען צו פטר'ן די מרא, שומר פיו ולשונו שומר מצוות נפשו, שומר פיו ולשונו שומר מצוות נפשו. בכלל ובפרט דא אזא ווארט, ס'איז דא א משנה אין נגעים פרק י ב משנה א' אז א בית עגול אינו מטמא בנגעים, א רינדעכיגער בית איז נישט מטמא טומאת נגעים, פארוואס? ווייל ס'איז נישט מטמא טומאת נגעים, איז די גמרא זאגט אין בבא בסק ק סח ד אז עס שטייט אין פסוק די וואך.

אה, רינדעכיק, זיי אגער זיי נישט אזוי פֿירקאנטיק, פאניקט זיך און פאניקט יענעם, לאז דיר לעבן, און לאז יענעם לעבן, דאך דאך אן טאג וואס מען דארף אביסל זה נוהג יקובת זה בזה, מען דארף וויסן פארוואס מאכט נישט קיין חתונה, עס האט יעדער אין בעלזער הויז זיך אן וואך, אין בעלזער הויז מען האט איינעם שטארק געטשעפעט, איז די בעלזער הויז איז געווארן זיך אן וואך, איז געווארן געווארן מען האט אים געשיקט יענעם רופן, וואס פאר היתכן וואלסטו יענעם געטשעפעט. האט יענער אנגעהויבן צו זאגן, פ מ האט געמיינט צו פארקויפן בעבערלעך מיט לאקשן, ער האט געמיינט פארקויפן בעלזער רב צו פארקויפן א בעלזער זכרון לברכה, מען זאגט אין בעלז איך ידוע מנהג איך בין פייער עד היום אין טראכטן מנהגים מנהג אויב בעלזער רב האט געזאגט איך מיין מדובר געווען א מנהג נישט צו טשעפען מענטשן וואלט עס נישט געשען. נאר איינער האט דא געטייטש אז דאס איז א שלא נהגי כבוד דער בעל דעה האט נישט געמאכט קיין מנהג פון דעם, אנ ש מאכן א מנהג, ספירה טעג מאכן א מנהג, זאגן יענעם א גוט ווארט, כבוד זה וזה, יא, זאג גיב כבוד, טון גארנישט פאר גארנישט, גיב כבוד, דו ווייסט דאך וואס אלע ווייסן דעם זוהר הקדוש די וואך, מורא'דיגע זוהר הקדוש שטייט צו פורים. מורא'דיגע זוהר הקדוש. א וואס איז געווען די צווייטע ציפער? איין ציפער איז געווען פון לשון הרע, די צווייטע ציפער איז געווען זוהר הקדוש כשם דעונשי לבר נש, ווי איז דא א עונש על מילה בישה דמעליל, אויף א שלעכט ווארט, כך עונשי לבר נש על מילה טובה דכעוסי לידי ויוכל למעלה ולמעליל, קענסט זאגן יענעם א גוט ווארט האסט נישט געזאגט, דאס איז די צווייטע ציפער, א מורא'דיגע זאך.